Tugyenda nitugwa ebyina n'ebyina amarwariro emibazi nibatugira ngu teriyo panado panado nibabanza baakushabe sente. Sylvia Nakwasa orikurira ekitongore kya FOWADE, Forum for Women in Democracy, naagira ngu abataka okwejumbira omu by'obutegyeki nikyo kireetsireho emihondano omu maka ahabw'okuba obwire bwingi nibaba nibenda ebyabusha. Tutemereire kuba nitutunga kandi tukabutungira busha. Mbwenu ahabw'enki bakugira ngu ira okoze kuri oze kukyebeza, reero akiheza kukiika aha akagira ati reeta akasente nyowe nkuheereze eki waaba nooza kugura. Ogwo omubazi ogwabura akaro takataireyo sente, ku orikuheeza kutayo sente guruga haihi. Mbwenu nitwenda kuhezaho ekyo kurabira omuri ogwo muringo. Ogu yayongyera yaagira ngu enshonga y'abakazi abarikushashura sente barikuza kuzaara aha irwariro rya Kasambya nibagimanya kandi bariyo nibataho oburyo. Kamuru ripotingira ngu abakyara bariyo nibatonzya ngu irwariro rya Kasambya omukazi orikuba naza kuzaara arikushemezibwa naha emitwaro makumi abiri. Hati omuri ekyo na ba kansala nibakimanya abebembezi baitu abaha disiturikiti mbwenu bakashitama nabo bashitama omu nkiiko zaabo bahinguza ngu buri mushaho nibaza kumukorera yunifoomu eriho eiziina rye. Yo ku baraheza kukushaba esente za giravuzi, baheza kukushaba esente za pamba ogira oti omushaho Sylivia yanshaba ki esente.

Ku sayidi ya gavumenti, buvunanyizibwa bw'abakulembeze okukomya omuze gw'oburi bw'enguzi eri abantu bafa baronzi. Ogu yayongyera yagira ngu eki nikyo kiriza kumaraho oburi bw'enguzi omu disiturikiti ya Lyantonde hamwe n'eihanga ryona.
Kubanga mu emwe ripooti twagenze ku dwariro bwe riti, omusaho natugyako sente ngu atafuna omusaala, gwe n'okora obuvunanyizibwa bwo ng'omurwadde Oba ng'omutuuze n'otuusa ripooti, kiri eri akurira abakozi okugoberera ensonga eyo nibayimiriza singa buri omu bamukwatako buri mukozi namukwatako kyandibade kikoma mu gwanga ryona. Bamwe omu bataka nabo boorekire ebizibu ebi barikurabamu na munonga ebiri omu by'obutegyeki. Madamu nani nanka ekindi twaba turi nagamba aha buriro bwa special interests groups hati oburiro bwa LC. Naanye nkandabaireho omwebembezi osanga ndi chairman w'eminyeeto kwonka ndonda amakuru gaakyo ntaine buheereza bw'okukora ki baburonda oburuuru buguma muguma aho muri abebembezi kwonka mutakumanya eki mukukora ki eki mukukora. Baagaruka bangira ngu nze kugura emibazi bandagiira aha ry'akadirisa ku naatandikire nimpika aha dirisa omukazi yaandeeba esaati akatanta k'eriisho. Engineer Kyeswa George nawe yaashaba Abataka okurekyeraho kuta emibazi omu nyanja ya Kaakyera ekiriyo nikimaraho eby'obuhangwa. Eky'amaani nti waba oine ebyama ze nonyanja ate otwine abantu abarimiraho ninga abakozesa endagara oba zetweta pesticides omu rujungu so twaganye okukwatagana n'ebyaro ebiriraanye wanu ne ba farmers nti amazi tusingure amazi nga bwetugenze wanu tuba nitwendeeza okurima kumpi n'enyanja kubanga tuba twonona amazi gaffe ate ti tuba tugatwitinga.
Aba omu kushomesa abataka aba babaire bakwatanise n'ekitongore ky'amaizi hamwe n'abarikukurira eby'oburere omu disiturikiti ya Lyantonde kandi aba babaire bari omu hururu y'okushomesa abantu okwerinda ebyabusha bakaihebwa entunguuka aha maka gaabo kandi n'okushomesibwa aha birikureetera entunguuka.
Owa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato omuri Lyantonde.
Omugande agu tukwiniire, Ann Pla.